Hello guys, nan dir nan dam cio hna maw? Tuzan cu Kachin ram Banmo Mute Ting Taipuai update tlawmpal tein ka rak chim ṭhan lai. Kawlram thawngpang ngai i zoom mi nih kan thawngpang rak ngai ve ṭhan dingin kan vun sawm ṭhan vin duh mi hna si. Kan theih bantukin a luancia caan ah caan saupi Kachin ram ah ummi KPDF pawl le KIA i bawm in bitak tein Banmo Mute Ting Taipuai kha an kalpi. Nihin ni tiang hi din loin an kalpi cuahmah i ralhrang pawl kha an doh cuahmah lio hna a si. A luancia September thla ni kul le nili ah khan ralhrang nih vanlawng in siseh cun ke lei in siciang pathum a ṭhen bakin heh tiah KIA le KPDF pawl nih an tei ciami an lak ciami hmunhma pawl kha an rak nawr ve hna i an rak ṭhuat ve hna tikah khan KIA le a hawile ralkap pawl nih khan cuka an lak ciami hmunhma zeimazet kha an rak zaamtak ti si. Cu an zaamtakmi pawl cu kai hin Bammomiu in mengthum hrawnghrang a hahnak hmun pakhat le Suaypyta sakhan le cun KBC biakinn pawngah a ummi ralkap sakhan hna hi a biapi in an rak zaamtakmi hna kha a si. Caan zeimazet a rauh hnuah October thla ni khat ah khan KIA le KPDF pawl nih cu sakhan an sunghmi pawl cu an kah ve ṭhan ciammam hna i caan zeimawzet an kah hna hnuah khan ralkap sakhan pathum an rak sungh ciami kha an lak khawh ṭhan dih lengah khan ralkap zeimawzet zong kha an thah khawh hna ti si. Tutiangah thawngpang an hun theih ning ahcun cu kahdohnak ah ralkap hi minung sawmnga hrawnghrang an thah khawh hna i a dang zeimawzet zong kha hliamhma a tuarmi an um fawn lengah khan KIA le KPDF lei nih khan hriamnam zeimazat zong kha an lak khawh fawn ti kha kan hun theihmi si. I cucu thawngpang ṭha ngaingai si. Banmawmyuh tingtei puai hi kum khat dengmang a kal cang i sihmanhsehlaw nihin ni tiang hi KIA nih an lak kho rih lo. Sihmanhsehlaw KIA le hawile hna nih din loin chunzan ti awk in banmawmyuh tingtei puai cu an kalpi cuahmah i nihin ni tiang hi an kap cuahmah rih ko i atu kum chungah an la kho te lai maw, la kho te lo ti kha cu theih a si lo. Nain ral lei a thiam deuhmi nih an zumhnak ahcun tukum dih ahcun KIA nih bam maw mioh zong hi an lak khawh te lai ti hi an ruahmi a si. Bam maw mioh hi a biapi taktakmi a si i ralkap ca zongah Kachin ram an control khawh nakhnga ding caah hmun dangdang in An ralkap pawl ka Chinram ah reinforcement an i tuah khawh nakhnga ding caah hin ban maw mioh hi a biapi taktakmi a si. Cucaah ruangah cun hmundang kaa dang mioh sasawh bantukin sungh kha an duh hrimhrim lo i ralkap nih a si khawh chungin defense runven an i zuam ve. Cu ruangah cun nihin ni tiang an lak khawh KIA nih an lak khawh hna lonak hi a si. Vanmawng nih Tingtei puai chungah ralkap he a thong ti ahhin an thi cang nain atu tiang hi surrender an duh bak lo ti kha kan hun theihmi a si. Cucu a tawinak tein Vanmawmyuh Tingtei puai update kha hun chim ka duhmi a si. Cu vial cu tuzan ah ka chim duhmi sisehlaw a hnuah thawngpang dang kan rak chim ṭhan te lai. Ka lawm.